Tisir iġib miegħu ferħ issa il-mami aspiratni ħafna biex nibda nsajjar għax il-mami dejjem kien ikollha l-kodba tar-riċetti tqalleb fihom jew hekk meta tkun ħassejn xi ħaġa ġdida, xi kejk speċjalment. Meta bdejt eh, nsajjar id-dar nur interess insaqsi ħafna l-ommi għax inti tagħmel tkun tagħmel xi tort inkun irid ngħinha fl-aġina u hekk. Dejjem xtaqt eh, nipprova xi riċetti ġodda. Eh, L-ITS xelli dik il-bozza li qed tisma' ħseb din huwa post nimmaġinani li eh, nistudja hawnhekk biex nilħaq xef. Xarkuteri, xarkuterija kelma Franċiża hija terminu Franċiż li fiha jiġbor il-preparazzjoni tal-aħmijiet. tuża bażikament kull tip ta' laħam. Tista' tuża game ġifieri jitlu taħt papri, pheasants, il-beef, il-breżawla, jumma famużi ma' ħafna nies. Il-ħanżir l-iktar annimal li jiena nuża għax-xarkuderi fejn jitlu anka salami, fejn jitlu kazz differenti l-iktar li li nuża. Ix-xarkuteri suda l-aħħar tliet snin bdejt ninteressa ruħi biex ta' bida toġobni ħafna il-fattu li għandek xi ħaġa mhux ġas xrajta lesta. Għamilta inti taf x'inhu l-proċess warajha u iktar apprezzajta. Meta jkollok il-kundizzjonijiet tajba ġifi fejn titkellem fuq temperatura u umdità u l-laħam tibżalih b'mod tajjeb biex tagħmel salami Kif il-mod kif jiġi preparat, jekk toqgħod attent sew, m'hemmx affarijiet kbar. Jiena din il-passjoni lej eh, dan is-settur tax xarkuteri nimmaġinani li qudiem nkompli iktar nespandi n-knowledge tiegħi u nespandi dak li bdejt id-dar.

Il-ħanżir jena l-ideali l-majjal li tuża ikun majjal xaħmi għal xi xal ikun ikbar. Anka xħin t-nixxef ħajon os l-element ta' xaħam u ħajġ kien fi xaħam u iktar ħadiġi flavorful.

Kollox tista' tużaw, jekk mhux ħanużaw għax-xarkuteri, tista' tilminsja u tagħmel salzett, tista' tiġi griljat. Jekk għandek il-żaq, tista' tismokja, tista' tagħmel għall-forn, għandek kull muskolu ta' ġismu li jista' jiġi użat. Toma ta' xaħam, daħat ma jista' jitkellem kontrija li x-xaħam huwa tajjeb. Forsi mhux għas-saħħa imma kad jitkellem fuq flavor, ix-xaħam huwa tajjeb. So il-ħanżir l-idea li inti tuża għal daw l-affarijiet għax-xarkuteri ikun ħanżir imxaħħam. proċess ieħor li l-laħam jgħinu jiżviluppaħ b'mod tajjeb huwa dry aging. Dry aging li jagħmel huwa li qed tħalli cut of meat li għandek inti ġew arja kontrollata, ġifieri temperatura importanti tkun baxxa 2-3 degrees mhux iktar l-ideali. U li ikollok ventilazzjoni tajba u mdita tajba wkoll. Il-laħam bid-dry aging permezz ta' enzymes ġol-muskolu jaħdmu kontra il-protein u l-laħam jiġi iktar tender. It-toma tal-laħam ħad tkun waħda partikolari, pers li għandek dak it-tul ta' żmien tħalliet immatura, il-moffa li ħad ikber fuq barra tal-laħam ħatejn fit-toma tal-bif tiegħek, tal-ribaj tiegħek skonċettejja tat-tibu. Ħadd jieħdu f'dimensjoni differenti. slow cooking eh, illum il-ġurnata qed jidħol ħafna għalkemm aħna xeffiet minn għalina li daħal issa, mentri slow cooking isir bil-mod, itek-tek, ilu ħafna. Barra x-xarkuterija ngħaddi li tant ukoll ħafna ta' smoking. Id-dar tiegħi bħala gost nuża smoker li tittih in-nar, li tittih il-ċana biex eventually jkun hemm id-duħħan, jkun hemm l-smoke, tittoqgħod miegħu, tiċċekkja l-arja kif tidħol ħabba temperatura. Fih iktar lob ma Tuħu iktar pjaċir għax qed tagħmel xi ħaġa iktar mhux ġast daħħalt programm u lest waħdu. It-tisir il-gost li tagħtini l-kċina u l-preparazzjoni tal-ikel hija meta nagħmel xi ħaġa għall-ħbib tiegħi jew xi ħaġa d-dar.

għax dawn huma l-affarijiet li jtuni sodisfazzjon nagħmel u kuntent ħafna li x-xogħol tiegħi huwa wkoll fl-istess ħin il-hobby tiegħi.